السلام علیکم سامعین میں اتوال اپنا میزبان عباس سواگ تو سندے دے پیوے عباس سواگ تال ثقافتی رہا ہوں اج جڑی گال مہاڑ میں تسان دوستان دے نال کرنا چاہنا کہ دنیا دے وچ نشے دیاں کتنیاں قسمیں ہیں سب توں پہلا جیڑھا نشہ ہے اس دنیا دے وچ او ہے دولت دا نشہ۔ دولت دا نشہ اتنا خطرناک ہے بس جیکوں لگ ونجے یا جیکوں بے تحاشا دولت اکٹھی کر گھنے اوں دے وچ ہک تکبر

ڈوجھا نشہ ہوندا ہے اقتدار دا۔ دوستو دنیا دے وچ اقتدار بڑی ظالم چیز ہے۔ ایندا وی ہک نشہ ہے۔ جیڑھے ویلے بندہ اقتدار وچ ہوندا ہے۔ پت او کہیں کوں انسان نئیں سمجھدا اور او سب کجھ اوہیو سمجھدا ہے کہ میں ہی سب کجھ ہاں اور اوں یعنی اقتدار دے نشد وچ مست ہوندا ہے۔ اوکوں نئیں پتہ لگدا کہ میں ٹھیک کریندا پیاں، غلط کریندا پیاں، کہیں غریب نال زیادتی تاں میڈے کولوں نئیں تھیندی پئی۔ ایندے کنے بعد جوانی دا نشہ۔ دوستو دنیا دے وچ جوانی دا نشہ وی بڑا ہی عجیب ہے۔ ایندے وچ وی انسان جیڑھے ویلے نشہ جوانی دا چڑھا ودا ہووے انسان کوں دنیا دی کوئی شے نظر نی آندی۔ لہذا ایں جوانی کوں بچاؤ اور ایندے وچوں بڑے پرسکون طریقے نال لنگھ ونجو۔ اے چار ݙینہاں دا نشہ ہے بڑا جلدی لہہ ویندے۔ ایندے کنیں بعد ٻیا نشہ ہے حسن دا نشہ ہے کہ اپنے آپ کوں جیلے شیشے چ عدسے اچ ݙیدے بندہ آدھے یار کیا خوبصورت ہاں میں اور کیا سب کچھ ہی بس میں ہاں میڈے علاوہ تے دنیا چ ہے کچھ ہی کونا اے نشے جیڑھے سارے کوں گمراہی آلے پاسے نیں دین۔ اور ہک نشہ اے ہے کہ تساں کہیں چیز دی عادت اپنا گنو اے سارے برے نشہ دی علامات ہے مثلا کہیں شے کو اپنی زندگی دا حصہ بڑھا گنو جی میں شراب ہے اللہ پاک نے شراب تے لعنت کیتی ہے کہ شراب کو زندگی دے وچ حصہ بڑھا گنو اے برا نشہ ہے دنیا دا انتہائی برا نشہ ہے جیکوں اللہ دے قرآن مجید دے وچ اللہ پاک نے لعنت کیتی ہے بناوݨ آلیں تے پیوݨ آلیں تے پلاوݨ آلیں تے اے ہک برا نشہ ہے ایندے کولوں وی بچو اوندے کنے بعد ہر او چیز ہر او دوائی، ہر او شئے جیڑھی تہاݙی مجبوری بݨ ونڄے او نشہ ہے۔ لہذا انہاں توں بچو۔ اے برے نشے ہن۔ آؤ ہݨ چنڳے نشے دی ڳالھ کریندے ہیں۔ چنڳا نشہ اے ہے کہ تساں اللہ پاک نال محبت بس اللہ پاک دی منو تے جیویں اللہ پاک آکھے اللہ پاک دے عشق اچ مبتلا تھی ونجو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق اچ مبتلا تھی ونجو جیویں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے وہ کرو جتھوں اللہ پاک نے روکا ہے اتھوں رک ونجو اے ہے سچا عشق اے سچا نشہ اے ہے محمد و آل محمد دے ولا دا نشہ۔ اے ہے اللہ پاک دی محبت دا نشہ۔ اللہ پاک ہر مسلمان کوں جیڑھا اے آخری نشہ ہے اللہ پاک دی یعنی وحدانیت آلا نشہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت آلا نشہ، ائمہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت، ائمہ کرام علیہ السلام دی محبت دا نشہ ہر مسلمان کوں لاوے۔ امید کرینداں کہ اے ویڈیو تہاکوں ضرور پسند آسی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔